Nabeire enyeng'e naende bwate amang'ana amange lakini Nyasaye obeire omuya, twekire iga buya, togoakera Nyasaye mbuya mono naende tokoba arigani bonsi banyare gosanga naintwe ase egepindi eke ekero togochia koigora amariko amachenu. Asanti sana.
Mbuya mono kegima nonyare gototang'anera ase ensemo y'amasabo erinde tomanye koba togenderera. Tosabe.
Omochenu, omuya mono Tata Nyasae, twagakerwe mbuya mono ase engencho ye rituko ria rero, kwabeire naintwe ase chingaki chinyinge ekero twanyarire koba togokora ebipindi ebi, tokoigora amariko amachenu, rinde kobanyia abanto bao, amang'ana abagwenerete erinde kweariganie ase ogocha kwao ase entunda ya kabere. Kabe naintwe ase rituko ria rero, Esabato yagenchenu, ki togendererete gosoma na kwegera, goetika Omoika Omochenu otorae korwa twachakire baka twakorire, ase erieta ria Kristo, oyore Omobori oito. Amen.
Amen. Mbuya mono ase ase ase nsabo. Niga bono tochi korigereria ase um, egento ekero ng'a Salmo Logos naito tochi gochakera erinde toraki buna echi tomenyete amachiko nare Nyasaye arue akorokwa ng'a Salmonio Logos aroete aka Musa Ekero aete Musa amang'ana aya ase Alamoni o Los, nigo arenge korenga, nigo abwate ekerenga gi'okorenga ebinto gete tochi gokwanera ase ensemo ye rituko ria rero. Ase eng'encho twanyare koba togosaba, tosome ekebungo eke, togende ase mpaka egetabu ki'Abalawi Asoma ase egetabu eke ki'Abalawii, nigo ngochika gokwana ng'a asaretie are ase omogondo bwa Eden. Nyasae nigo atete ng'a ase egetabu kere ki'Abarumi, egetabu kere ki'Abarumi isato nigo egoteba ng'a nigo egoteba ng'a the wages of sin is death. yaani gosiateba ng'a eng'eria y'ebibe namakweri, eng'eria y'ebibe namakweri. Nyasae kero abegete mwanyabanto Adamu na Eva kero arenge ase omogondo oria bw'Edeni nigo amotiatie ng'a ritunda eri ri'amaya namabe tobaisa gokora kera ekiya, tobasa koria ritunda eri ri'amaya namabe. Lakini mwanyabanto akagenda mamincha nogochika kwa Nyasae, Erio akaenda akarora kireki, akaria ritunda riria akorete kireki, akanetigwe. Ase igo yominto one, Nyasae keragoteba ng'a eng'eria eng'eria y'ebibe n'amakweri mwanyabanto nigo arengecha gosirigwa ogosirigwa gose ogokwa koria gwa kabere Koria gotabwati gokonyega konde gwonsi, gotabwati mabera ande onsi. Lakini ase eng'encho eyio Nyasae akayancha keregia ense. Egetabu keria gia Yohana isato, ekebungo keria gia ikomi na getano na rimo, nigote ng'a ng'aki Nyasae ayanchete goika akarua omwana oye omomaima, erinde monto onde bwensi oramwegene tasira, korende anyore obogima bwa kare na kare. Igo oyominto one twamanyire konyora ng'a Nyasae nigo arengecha gosiria mwanyabanto, ase engencho mwanyabanto akore kere ki abunete amachiko aria Omonene togotang'ata moral laws. Lakini Nyasae akore kere ki? Nyasae agachika eng'ondi ekore kere ki? Ekeng'wanso ase rituko riria mwanyabanto akorete ebibe. Nigo togosoma ng'a Nyasae akarua kere ki? Eng'ondi ekero kere ki? Erinde akarosia chinkuba akababoyia erinde mbakore kere ki? Mbabase go mbabase gokora kere ki? Mbabase gosirigwa. Igo bono ekero ogosoma egetabu keria kiaba Abalawi nigo begototebi ng'a Abalawi bere osome ekeungu keria ikomi na kane na ikomi na gatano nigo teba ng'a aye gokorenta ogotongora endagera nyuma totarachaga abwo nyuma totaracha abwo tiga torerie ring'o ekeungu eke gia Abalawi isano isano ikomi na rimo nigo eteba ng'a korende onye omonto oria takonyara konyora amaruma. Oko nakwo ogochika koria korure ng'a ekeng'wanso, eng'ondi, okaregeria ki? Onyerete, okaregeria ki? Ase obosio bwa Nyasae. Erio Nyasae nigo aruete amachiko aya, akarua ase omosomba oye, omosomba oyo korokwa Musa. Ekero aete Musa agateba ng'a Kemonto onde bwensi arakore ebibe. Amachiga ya Solomoni ore ase nonya gotuga egetabu keria ki'Abalawi, genda osome egetabu keria ki'Abalawi okonyora chingaki oyominto one, nigo egoteba ng'a eri Nyasae akorekire ki? Akarua amachiiko aria, ng'a egoteba ng'a obogima. egento kere moyo nigo kerari kere ase amanyinga ime. Igo onye manyinga takogwa, onye manyinga taragwa, rirorio tokonyora kere ki? Gosibigwa kw'ebibe ngokora kere ki? Ngokoba ororo. Igo Nyasae nigo achiigete agateba ng'a genda okore kere ki? Obeke eng'ondi erio omoyio. Ekero kwanyebekire omoyio nigo amanyinga akore kere ki? Amanyinga agaiteka. Eng'ondi eria Nyasae omogokora ki? Nere okonyesamba nomorero oye bigokorokigwa ng'a ki? Ebibe bia mwanyabanto biakorekire ki? Biabeirwe. Igo egento keria Nyasae, ekeng'wanso keria ekenene Nyasae akorete ase omogondo bwa Eden, nigo yagendererete bono Musa akaegwa amaroro aya, akaegwa in detail, yaani ase obwagare, akaegwa ase obwagare, ase egento ekero tokorokwa ng'a Hekalu ya Nyasae enchera, ntoche tochake gosoma amang'ana ya Hekalu ya Nyasae, igo ase chingaki echi chire bosio twabasa gokora kere ki twabasa gosuka are mono korwa ase ah, ah, egepindi eke kia ah, eriogi ri'obobani onto tokoretera ng'a hekalu ya nyasaye enchenu hekalu kiai adeti musa one king'wanso eke nigo omonyabibe arenge gokora okereta ase hekalu igo twachire twarure ase korwa ah, omochakano twachire adamu twarukire twachire ase ensemo eria ya musa na abana ba israeli nigo bankwanete ekeng'wanso keria bakerete ase Hekalu ase agokora okong'a the ah, the outer court, bagakora kere ki ba bakenyenya. So amachiko naro aambatanete ne Hekalu eye ne ebing'wanso biria, aya naro tokoroka ng'a ceremonial laws. So amachiko aya onye monto tabwati onye tabwati eng'ondi, onye tabwati embori, eria buna buna Nyasae achigete, Nyasae nigo abegete nigo abegete gose chinchera chinde eria mpaka omonto ore omotaka omoere akore kereki anyare koba ogoikerania amaganio ari Nyasaye akorete kereki ari Nyasaye ayakwanete. Bono tomanye gocha ase egetabu eke aba um, egetabu eke kia Abalawi ibere ikomi na ikomi na isano nigo oteba ng'a Aye gokorenta ogotongora kw'endagera ase inche Omonene, goika orente ebikara ebibese bisambire ase omorero, bisenyentire omore amaguta ase okoruegwa okwo, abeke, abeke na ubani okwo nokoruegwa kw'endagera, first fruits. And then tomagocha agaigoroka ng'a, Eyi nabaragwa isano ikomi na rimo yotaba ng'a, korende Onye omonto oria takonyara konyora amaruma, igo bono onye tokonyora ng'o nabo okoreta amaruma. Ntoigwananete doves. Onye tokonyora amaruma naende nkoigwe Nyasae ngototebia are iga nki obonete gokora. Onye tokonyora kere ki, takonyara konyora amaruma abere, gose amage amaruma abere. Rirorio orente obosie obonuke ebimunu bibere bobe okoruegwa kw'ebibe biaye, tabeka kireki amaguta abanto mbare banchete koria ebitinyo, gose ubani ase okoruegwa okwo, ekiagera nokoruegwa kw'ebibe. Abana ba Nyasaye ebitinya biria bi'enyama nigo monto tabwenerete kobiria ase engencho nigo biarengete ebibe. Toigwanaine? So, bitinyo biria mbiarenge koriegwa, amatumbo, abanto baria banchete amatumbo sana, amatumbo aria tatagere koriegwa, ase egesongo Mm. bakong'a the inwards, chiria inche Mm. atagere gokora kere, inche atagere kori- ko- koriegwa. So, Nyasae nabegete emeroberi eye, erinde mwanyabanto aorokigwe ase ekeng'wanso ekenene ekiarenge gochia gocha eyio yo chingochi are gokwanera ase ekerengo ekio. So amachiko aya aya namachiko arenge amang'ao atari ara amachiko aria Nyasae aruete ase egetabu keria gi'okong'anya oshirini egoro ng'a the ten commandments. Aya namachiko amang'ao aya namachiko amang'ao ambatanete nokwebeka okuya kwa abana ba Israeli, erinde banyare koba bakoba ase ensemo ya bene korenda amachiko y'Omonene amachiko aria ikomi. Yani ote ng'a the ceremonial laws nigo chiarenge kobabeka ekwerende batenene batenene kemobere batware afya engiya Onye bamenyete ng'a narakobaorokereria ebiorokererio, erinde kobabeke ensemo gete y'okorenda amachiko y'omorende amachiko aria ikomi. Ntoigwanaine? so chochi tibeti nkorabwatere goikuruga abwo nakere mbuya mono ase eng'encho y'amang'ana ayio akoigora amaiso, na inche bono ning'endererete koba ning'enderere kobasemia ng'a amang'ana aya nare maiso marore korwa ase ebuku n'amariko amachenu. Bono, buna omokoreri atebire, amariko amachenu agototebia ng'a ebinto ebi bionsi ebiare korenga Yeso Kristo. Eki naki twateba ng'a ntore tokwanere ensemo y'Hekalu, ekiagera ng'a ebinto ebi bionsi ebiare gokorwa korenga egento gete, na oyio kiare korenga Yeso Kristo.

yaani ebinto ebi bionsi nonya biare gokorekana ebiarengete Yeso Kristo, Yeso Kristo, pointing to Jesus, ng'a etware gokora iga, tware goita eng'ondi, tware goita embori, tware koreta amarumari, tware gosoa ase Hekalu, twasaba, twaimora amanyinga aria inse, Hekalu eria yachenwa, kera egento kiarengete goikerania eng'eria eria y'ogocha kw'Omwana o Nyasae, Yeso Kristo, gosiria ebibe ase ense. Igo bono amachiiko aria akorokwa ng'a ceremonial ari, ceremonial laws, ari naye ekerenga kiaye ekiarenge ng'a toikeranie ase Yeso Kristo, nere orenge gokoora amachiko aria, kiagera kera egento kiare gokorwa ekiarengete goikia ase Yeso Kristo, ebe ne akanyomba karia ga isiko, ebe ne Hekalu gati, ebe ne Hekalu enchenu kabisa, Ebi bionsi ebiare gokorwa goikerania ekerenga ki'Omwana o Nyasae gocha gokwera ense. Bono ase engencho tware gokwanera amachiko, na obuya bwa Nyasae, na amaabera, nkokwanera tore omosomba igo ng'a after twakwanire amachiko aya Aya ceremonial laws, ing'a ogoikeranigwa kwaye ekwarenge ase Yeso Kristo, agakora egasi yaye. Igo bono, ng'aki tokogenderera komenya baada ya Yeso Kristo? Ekiagera ntogendererete komenya, abanto mbagendererete koiborwa, Yeso tarairana eria kabere. Onye atoigetie ase Yeso Kristo, aba twanyare koba tokoiborwa togocha ase ense eye baada ya Yeso Kristo, Inki re, ngaki amachiko ayio abwate gocha ase tore? Timanyeti gose iga abwo noro airanerie, egere toenderere tomanye gocha ase Yeso Kristo na obuya. Mbuya mono sana ase eng'encho ye comment ase eng'encho y'ogochangira okwo kwanyare koba ogokwanera ase egetabu keria bia Abarumi chapter 6 verse 1 ng'a ninki rende toratebe togenderere ase ebibe erinde amaabera amenteke abe amange kobua? Ate ng'a yaya, taibo intwe abatwakure korwa ase ebibe naki tora naki toranyare komenya ase ebibe ase ebibe? Naki toranyare komenya ase ebibe? Ntokonyara. Ase abana ba Nyasaye egetabu eke ki'Abarumi nigo gegokwanera amang'ana amaya ng'a yaani obuya obo bwa Nyasae, igo ntogenderere kobera ebibe ime ase engencho ase engencho bono amabera akorekire ki? Amabera amenteke. Ntokonyara koma ntokonyara eyie ogotari korokwo ogwancha kwa Nyasae. Ninki rende toratebe abana ba Nyasae ase engencho ye ceremonies ase engencho ase engencho amachiko aya arenge ororo? Yaani igo togenderere gokora ebibe ase engencho obuya bwa Nyasae bomenteke? Ase eng'encho grace, ase eng'encho ya grace of God, so we continue doing in sin. We don't obey the Ten Commandments, we obey the, the commandments of God. Nigo ere kirori maiso marore buna amachiko a Nyasae taerete ase omosaraba abana ba Nyasae. Amachiko ama- a Nyasae Igo nabo natakore omekie edifference y'amachiko a Nyasae, the ten commandments, amachiko aria ikomi, na amachiko aya a Musa, a Nyasae amoete a Musa y'okorokia chibehaviour, the behaviour or the behaviour or the conduct ng'aki Abaisraeli bagoba nabainge buna oyo ore ekenyoro gabo amachiko naro agotebi ng'a ng'aki obwenerete kobenya ekenyoro gabo. Amachiko aria yabaga akaba ekenyoro, alafu ntobwate richiko ria eserekari, ntobwate amachiko aria ng'a naki yaenda amang'ana monyagambe y'ekijamii gose y'ekenyomba. alafu ne richiko riende ndio ria serikali ase enchera ase enchera ende nakwana erinde onyare koba gokounderstanding imineti so machika aya a musa naraerere tarari ase omosaraba igoro igo bono ntori gokora bing'wanso bono iga ntori gokora bing'wanso bono iga ekeng'wanso ekene nekeng'wanso gia Yeso Kristo. Igo Yeso tacheti iga gokora kende ki gosaria amachiko. Yeso tacheti gokora amachiko. Amachiko aria ten commandments still naro oro. Omonto omonto arakoibere arakoibere note ng'a otari koiba. Nyasaye atebete ng'a tobasa toiba mm, tosanera. Amachiko amachiko aino naro ororo mpaka bono iga. Lakini amachiko Ntogote ng'a obuya bwa Nyasae bono ebwachete, kera omonto amenye buna atagete. Mm? A- Egitabu keri kende gototebia ng'a ki transgression ng'a a- o- ng'a- a- gototebia ng'a um, uh, sin is the transgression of the law. Yaani ng'a ebibe nogosari kw'amachiko. Onye rirorio chiko ndiyo, rirori kebe nkei abana ba Nyasaye. So, obuya bwa Nyasaye tibocheti gosaria amachiko, but nigo gwachete gotoa omorembe na gotoa chinguru buna gatotebi ng'a rirori ntonyare koba togosoa aria ase achenu ase Nyasaye are with boldness. Mm. tomanyete ng'a ki Nyasaye Yeso Kristo, the only mediator, omosaberi oito, omogayani oito, nere okorete kere ki? Nere ore iga aria tosorore ne chinguru, tomaete ng'a ntobwate omosaberi na omogayani bw'ebibe biaito. Iga abana ba Nyasae, abana ba Nyasae, obuya bwa Nyasae mbosarete machiko. Mm. Maete ng'a tochingira kona chipoint. Asanti sana, nimete ng'a twasesenigwe mono namang'ana ayio, Obuya bwa Nyasae mbokore timachiiko. Naende ase eng'encho twakwanera ceremonial laws, ekebungo nkere naende ase eng'encho oyo nomoika bw'obobani, obobani nkosuana nabo rime kidogo, erinde tonyare koba togosegwa nki ekerenga ki'amang'ana aya onsi, ceremonial laws. Igo bono ekebungo nkere gegototebia ekerenga kia ceremonial laws naende ase amang'ana aya onsi aererete. Tiga tosome ase egetabu keria kia Daniel, Danieli kianda ekebungo kiaye gia ishirini na saba, timanyeti gose nokenyore, Daniel kianda ekebungo kiaye gia ishirini na saba. Ere nakore okobwata na ogokong'u, kw'ogotianania n'abanto abange ase echuma eyemo. Agateba ng'a na ase egati-gati y'echuma eyio, amang'ana namange korwa iga abwo totarasoma, naende nogoita sana ng'a ntoranyasoma lakini engaki neche eke, toranyare koba tokoyasoma lakini ekebungo eke nagetagete ase ase esemo eye iga for this context. egoteba iga, Ase gati-gati y'echuma eyio nakore ebing'wanso, na okweruegwa gwonsi tibiruegwa naende. Ntete ng'ire ore iga abwo, egati-gati y'echuma, in the middle of the week. Aba- ebinto nebinge tutarasoma iga abwo lakini tiga tiga ntete kogos- gokoorokia orore ng'aki ne inche abanetwe ng'a naikerane ng'a Yeso Kristo gagocha egati gati ye echioma nere eyio ng'a the the the the within the one week eri emiaka eri saba, three and a half three and a half, Yeso kera anyarete koba akobatiswa akorete emiaka s- yaani iga akorete emiaka etato na enusu akabambwa. alafu etato na enusu ekaera amabera y'ense ya ense ya Israel agasiekwa 34 AD. Lakini bono togoteba twatebiwa ng'a egati-gati y'echuma eyio nakore ebing'wanso na okoruegwa gwonsi tibiriegwa naende yaani tibiruegwa naende ee, oyokorenta obobe bw'okogechia nigo arache koiruruka gosiria. Ayio nigo arangereretie goika egesusuro ki'ogosirigwa achiikeretwe korwa kare geikeranigwe. Bono Ekebungo eki ngototebi kere ng'a amachiiko aya Nyasae, aye iga abegetwe a Musa, ceremonial laws, agaikirigwa omoerio ase Yeso Kristo kobambwa ase omosalaba, yaani egati-gati y'echuma. Nagotebi ng'a amang'ana na amange totarakwane korema igaa goika toike iga abwo, rakini nakwa ase oboang'e na ase obwango ng'a ewiki eyio eyio ere emiaka saba, korwa 27 AD mpaka 31 AD, gose motwe ya Yeso Kristo, eyarenge Yeso Kristo 31 AD, three and a half years, akabambwa gati-gati y'echuma. Aande igaa buna bono amachiiko aya, gose ebing'wanso ebi, bikaretwa ase omoerio. Tiga ng'ende ase egetabu keria kia Mathayo, Nakero kitorigererie Mathayo bono ng'aki egototebia ishirini na saba, bono abwo egotworokia ng'a Yesu obambirwe. Ehe, inki keria giakorekanete ase eveil gose ase egetambaa keria kia Hekalu? Ehe, egoteba iga hamsini na moja, Na rora, egetambaa gi'okonacha Hekalu gegatandoka korwa ase igoro goika nse, divided in the middle, yaani gegatandoka gati-gati, gekaba bibere, koenekia obobani boria bworogetigwe ng'a egati-gati y'echuma ngochia gokora are ebing'wanso biria biamorengetie. Twateba ritang'ani ng'a Jesus is the author and finisher of our faith, nere omotang'ani na omoikerania. ee, bw'okwegena gwaito. Nateba ng'a gekaba bibere ense egatengecha ebitare bigatandoka, Yeso Kristo agaikerania ogochika koria kwaye. Bono togokora, ingokorera ngoteba iga, Yeso Kristo Amachiiko aria Seremoni o Los, ekero aigete akabambwa ase omosaraba, nanya korete, naende tabwati any meaning, tabwati egento kende, tabwati buya bonde ase tore abwo tomenyete bono iga ase ense eye. Lakini Yeso Kristo nachete gaichire nobuya na amaabera. Buna ebuku egototebia ase egetabu kia Yohana, entang'ani, ekebungo keria kiaye Yohana 1, entang'ani ekebungo keria kiaye gia komi na ine, ng'a Yeso agacha gaichire obuya na amaabera, full of grace and truth, na obuya bwaye bokarorekana. Igo oyo ochete gaichire na amaabera na obuya, naende nere okoorete amachiiko aria ikomi, aye Erio omosomba nanye akaba gagoteba ng'a ki? Amachiiko aria ikomi aro nare separate, taiyo tarenganeti namachiiko aya ceremonial laws. Egetabu keria kia Musa ekiabegetwe kando ya ark of the covenant. Ekero ogosoma egetabu keria gia Deuteronomy gose okoiraneria kwamachiiko, thelathini na moja, ekebungo kiaye gia ishirini na tano, ekiabegetwe kando, nkiarenge together, nkiabekirwe eh, together with the ark of the covenant, ekiarenge kando ya the ark of the covenant. Ndo tusoma ayio naende ase obwagare. Lakini nataka nkoroki ng'a machiko ikomi aro takoriri na Yeso Kristo, lak- ase eng'encho Yeso Kristo omonyene natebete ng'a o- onyare koba gakorenda amachiko. Mosomba kare ogosoma egetabu keria kia Yohana, eh, asanti sana, buna ateba iga iga, Yeso Kristo nere ochete kabwate obuya, obonene buna obw'omwana omomaima orwa ore ase tata, oichire nobuya nekeene. Naichire nobuya nekeene. Oyoichire nobuya nekeene, full of grace and truth, ng'aki rende Tiga ngo torarigererie ng'a amachiiko aria ikomi aria ataabe gagotugutwa na gosirigwa na koera, nanyaarete koba gakonyarenda na koyaikerania. Inche tombekere ekebungo keria kia Yohana nkorere abwo, Yohana kumi na tano, ekebungo kiaye gia ikomi. Yohana ikomi na tano, ekebungo kiaye ikomi. Yohana ikomi, Yohana ngoteba are egetabu keria kia Yohana ikomi na tano, ekebungo kiaye ikomi na ki? Komorabwatie amachiko ane, komorabwatie amachiko ane, omosomba ya- nabo egoteba igo, na momanye ase obwanchani, momenye ase obwanchani bwane, buna nche nabwatete amachiko a Tata. Ah, buya sana. abwatete amachiko a Tata, ekero amenyete ase ense eye, agaikerania obuya bwa Nyasae, agaikerania ekerenga kia Nyasae, akabwatia amachiko a Tata na komenya ase obwanchani bwaye. Kwarorire bono? Asanti sana, eke, ee naki ekio. Akamenya ase obwanchani bwaye, buna inche nabwateti amachiko a Tata, oyio Yeso ogoteba, na komenya ase obwanchani bwaye. Nkoorere egebungo keria ki'Abafilipi ibere, egebungo kiaye gia saba na nane. Mbe ekerango ki'Abafilipi ibere, egebungo kiaye gia saba na nane. Yeso Kristo takooreti, takooreti rikomi, okwo nokong'aina twang'ainirwe ase chingaki echi chi'omoerio, naende tobe makini sana, erinde ntoba ntobuga ng'a nkwebanga tore ase ogocha kwa Yeso ase entunda ya kabere, tonyore ng'a ntorare sana na okwearigania. Ntekire ng'a Abafilipi ikomi ekebugo keria kiaye kia saba na kianda naki egoteba, egoteba iga, Korende agekora buna tarenge nobonene, agekora buna tarenge nobonene, Alafu akaimokia ekieni ki'omosomba. Buya sana. Ekiagera ase egento tokorakara na abasomba ase engencho Yeso Kristo natorokeretie nabete ekieleleso. Akaba omogwekano bwa mwanyabanto. Akaba omogwekano bwa mwanyabanto naende agachia kororekana ore nobuya bw'omwanyabanto omonyene, agekeyia, akaba omoigweria, eki naki natagete, akaba omoigweria goika ogokwa. Ekebungo kiaye kia nane, akaba omoigweria goika ogokwa. Yeso akaba omoigweria, he kept the Father's commandment. Intwe mbarabi buna bwanyabanto, bari torigereretie Yeso Kristo buna omochakano na omoikerania bw'okwegena gwaito, nchera ki togwenerete koba tokomenya. Naki agotebera ase egetabu keria kia Mathayo isano ekebungo kiaye gia ikomi na saba, Ting'icheti gokoora gose korusania amachiiko aria amachenu, inche enachete goikerania. Amina. Asante sana, na Nyasae agosesenie ekero orengete naye goikerania amachiiko ayio. Sawa na timeti ng'aki orakorere Douglas togendererete kobunga ase ensemo eyio. ase eng'encho gwarure ase oboakare ase ensemo eye ya kabere ng'a Nyasae gose Yeso Kristo takorete kere ki, takoorire amachiko, korende amachiko aye nigo akore kere ki? Nigo atwaete omogaso na obuya bwaye erinde tokore kere ki? Tinyareki toko togokorera ama toko togomokorera naende tobwati amachiko y'Omonene. Igo tomanye ng'a ase richiko ritaiyo kebe nkeiyo. Igo omonto ta tokonyara gosaria Onye rirorio togokora kera ekio, onye chiko ndiyo, onye chi, you know, chimbaatero chie chiri ya Yeso Kristo, buna oyominto agotebirie ng'a Yeso agaekeia, agaekeia akaba omwanyabanto oyorosirie inse ye richiko. Igo mbuya mono sana ase oyominto o, ne to- torigerereti naende ototegereti as'ingaki buna echi, nigo togosaba Nyasae egento egokorenda kegima, naende agende goko ah, gokomeseria oborabu bwaye kabisa n'Omoika Omochenu, erinde tonyare koba togokora kera eki tokonya tokobwata chimbaratero chia Yeso Kristo. Yeso ng'ate ng'arete my was in Christ Jesus being ah, tiga you know, ah, tiga ebyo biarenge ase Yeso binyare koba amo nainto. Onye Yeso okonyara gwekeya ingera abanto monya kominyokania ekenyoro gakong'a chinko chiarire ebinto. Obwo nobuya bwa Nyasae, ingiekorerwa anyare konya gokoomania oyomino gose okorire eki na eki na eki iga, ense chinchera nchire Nyasae arorete chi'okogaya na amang'ana ase ebinyoro, mwagosane na oyominto na oyomino, kere ki inchuo amo monyare koba mogokora kere ki, mokogayana ase amang'ana aye. Ntokwane ng'aki ende igoro ya igoro y'amabera, ase intwe ase intwe, because Nyasae agoteba arenge ao, okoaberana nkoro ororo, Yeso buna atwaberete ibe, akore kera ki? Naintwe tonyare koba tokoaberana. Mbuya mono oyo ominto one George, timbeti ng'a point ekero orakwana ya omoerio, ase ensemo yane ngoteba ng'a, tiga Yeso kristo anyare koba ime yago, na ime yane, erinde tokore kera ki? Tonyare koba togoekeria, tomanye ng'a amachiko ya Omonene, taereti. Richiko ri'Omonene nerichiko richenu, buna egetabu keria gia Psalms egoteba ng'a the law is holy and righteous, ogochika koria kwa Nyasae buna akoruete tikoereti. Mbuya mono, tiga Nyasae onye akobe ogosene, inche ore chimbono inche ki orakwane aye omwerio. Inga nko ndatebe iga, ase amang'ana aya onsi twakwanire amachiko na obuya bwa Nyasaye. Ekerenge ekenene na ogoikia abanto ase Yeso Kristo. Yeso Kristo nere ogotoa obomanyi, nere ogotwa esolution, ne nere ok yaani okonyara koba gago gagotoa amachibu ya amang'ana ande onsi ayanyare koba gagotosumbua ase amatuko aya na ase obogima bwaito bwa kemoika. Igo bono ekero omonto a, yaani ekero twakwana amang'ana ayio onsi etogoteba ng'a ntori koba saved, gose ntori koboorigwa kobwatekana na ebikorwa biaito. Buna ekebungo keria gegoteba ki'Abaefeso, ntori koboorigwa gose ntori gotoorigwa ase ebikorwa biaito. Lakini tiga toinyori mwanyabanto ng'a ki, ebikorwa ebi biabo nabio bigocha gokobeka ase ekiina. Iga bono nobwenerete ko no amang'ana ayio onsi nyabeka anga amo. Kiagera segment teiyo yaani kento nkere tokorusana ning'a tiga tokebeke kando ase eng'encho yakwanire iga tobeke bionsi ebi bikoumerana amo biaigwana. Igo bono ekero ogoteba ng'a richiko eri igaa Jesu narikorete nini nini nobwenerete koinyora ng'a ki Inki ekeiga kegocha kogobeka ase ekiina, na amang'ana aria gwakorete ebikorwa biria biago bionsi? Igo bono ntonyare koba toko neglect, ntonyare koba tokorusereria, ntonyare koba tokorora ebinto ebi koba ng'a mbiri bia eng'encho, yaya, nebi eng'encho mono, naende buna tokorete amang'ana aya onsi amo, Nyasaye anyare koba gagotorenda, anyare koba gagotworokereria na Omoika oye omochenu ase obong'aini erinde twebeke ang'e ase ogocha kwaye ase entunda ya kabere. Nyasae abasesenie, motware Esabato ere engiya.
Mbuya mono, te Nyasae anyare koba amo nainwe mpaka naende twaumeranere ase ebiro binde. Tiga tosabe. Omochenu omwanchwa Tata Nyasae, togokera mbuya mono ase enchera y'ebiro buna ebi, Nabo twakagenda gosoma ase engencho y'amachiko ago, the ceremonial laws and the holy laws, na obuya bwao Omonene, nigo togosaba onyare koba ogotorokereria ase enchera y'omofundisha Omoika Omochenu, onyare koba Nyasae ogotorokereria buna tobwenerete komenya, buna tobwenerete korenda amachiko, kobua amo na Nyasaye atatoa Yeso Kristo ime yaito, erinde twarigania ase ogocha gwa kabere gwa Yeso Kristo Omonene. togosabe Nyasaye oyo ototegererete na oyo otorigeretie chingaki buna echi Omonene omosesenie, gose ne chifamiri chiaye, chifamiri chiabo chionsi, erinde Nyasaye chingaki etomerete chia omoerio, nigo chire chingaki chinkong'u, erinde Nyasaye tonyare koebeka ang'e ase ogocha kwao. Oko nakwo ogosaba gwaito twasabire goetera ase eritara ria Yeso Kristo twasabire na kwegena. Amen.
Mbuya mono, Senseniwa.